Abagore baitu Dan na Charity abaatureta aha, abazaire baanyu embaju zombi, ah, ku orikushaba Ruhanga eki waamushaba yaakikora noosiima. Mbwenu itwe ahi twamanyiire obugyenyi obu, tutaaha nitushaba. Mbwenu ninsiima Ruhanga okureeba ngu yaahikiriza eki twamushabire. Ekyakabiri, niinyenda kusiima Frank, Canon Frank n'abainitanzi niinyenda kubasiima okushwera gye munyaanyazi. Mwebare. Canon Frank akanyoherereza abashaija aba kwija kuhuuta. Nyowe, oku mwahurira, ndi nyinarumya omwana ori omwe ou twabahingire. Kandi omu Omu bairaguju, namunonga nkore, omwana naaba ari rw'oruganda rwa ishe tari kubarira orwa nyina. Mbwenu itwe turi omu mikono ya beene itanzi okucwamu kumanya ora ou barahuutire n'oha. Mbwenu ninkusiima Canon. Yebare munonga okukunda munyaanyazi, yebare kumutetsa, yebare okutuheereza ekitiinisa. Kandi n'okusiima munyaanyazi Eva okutushumbira amate. Okuza omu Ruganda otashobe okaza omu Bakristaayo baro akaguma naatunguuka. Kandi nyowe obwire obu mazire omu kanisa abakazi b'abaahure n'abandi abanyakanisa nibakira kutokoora munonga okukira abashaija. N'ababuurizi bagira ngu twabaire turi abatetsi kwonka omukazi w'omwahure, omukazi wa Sabadiikoni n'abandi nangwa abarikurengaho. Mbwenu yebare iva obutashobera abantu okibashobera aha muheru baaro akaguma ari oruzingo. Yebare kutunguura baaro owabaaro ekatunguuka ekaguma neetunguuka. Ekindi niinyenda kusiima Timothy n'omwami Katinte abaizire omu maka gangye n'omukyara wangye. Mbwenu eki okuhingira n'emigyenzo yaakwo yoona ebirimu okuhuuta, ebirimu ebirabo nibiba nibihangutsya obuzaare n'okushoboorokyerwa abantu nambwenu hati ku turikuba turi omu bidaara torikumanya ogu agira buzaare ki n'ori. Kwonka hati ku orikuhika aha, omuntu yaagamba nainga baashoma ekirabo kye, omanye obuzaare bu aine n'omukazi waawe. Mbwenu Daani, nyowe ndi shozaara, shozaara orubaju rwa Iva. Charity niinyenda kukusiima ahabw'okuba waatuheereza ekitiinisa. Waaheereza sho na nyoko ekitiinisa. Nyoko na sho bataaha aha kanisa nibagaita abantu. Eki bakora n'okugaita. Mbwenu hariho ekintu kirikusaasa n'okugaita ab'abandi obunaku obwo waawa obukihika okabura ou waagaita. Mbwenu yebare akaishiki, yebare taata, yebare muteerere omu ngaro munonga. Nambwenu bagyenzi baitu na Bishopu akaabaire ari aha kwonka omukazi we ngu ari aha. Hariho endiijo mirimo eri omu nsi omu mingi munonga. N'abo abu orikureeba aha nibaija ahabw'oku okwo nibakusigwire tihaine owaakwizire aha. N'obu ababuurizi bariya baaba batarikwija aha. Mbwenu omubuurizi ku arikubateezera noogira ngu Bishop naijaho. Mbwenu yebare kakazi, naiwe yebare Dan, okuheereza abaanyu ekitiinisa. Okabareeta omuri nkore, nibo tutaireho amaisho, nibo bagyenyi baitu, nibo bantu b'ekitiinisa. Naanye ndi nk'onu omugambirizi, naanye ndi mutooro, empaako yangye Apuuri, empaako yangye Apuuri. Kandi eyangye Apuri, Apuri, murekye kuzaana imwe, Apuri n'empaako y'amaani, neeshumba ezi ezindi, mwije mubabuuze, nibagimanya. Kandi eyangye bakaginyetera omu Saint John's Cathedral Kabarore, omu kanisa ey'obureeberezi, nimwo Bishop Kisembo yaayaginyeteire, eyangye, eyangye einemu n'akoomwoyo. Eh, Apuri, nyowe Apuri. Eh, so mbwenu obushwere abazaire boona babugamba muhuuku yaabo bagambira abaishiki aba- abakyara abaruga aha babagambira mugyende muze kushwera mushwerwe mugumeyo murekye kukangayo mukaija Obushwere obwo tibwine mugasho, nibuba bwakushara kuza kweyorekayo okaragayo, n'obunuzi bwabwo toribureeba, n'okushemererwa kwabwo torikureeba. Eh, obushwere obwa hati nyowe nindeeba bworobi n'okworobera kimwe obworobi. Mbwenu obushwere obutaine kwiha bunyaatsi ngu oze kubwarira omu nju, obushwere obutaine kugira ngu noza kweyerera enju hariho abarikugyeyerera. Obushwere butari kugira ngu nooruga aha n'ebigyere nooza kuza Kiruhura hariho boda nainga abaine omugisha baine emotoka. Obushwere butari kugira ngu nooza kutagatsa amaizi abarikuba baine omugisha baagira soora nainga amashanyarazi amaizi gatagatsa. Kare manya aba abakazi abu barikureeba nibabahingira akaatagatsa amaizi gakyanga kutsya, bagira ngu gagarireyo akiba yaagiire omu kinaabiro ati garurayo gatagatse. Obu n'obushwere obu turikureengwa bukabe butagumire kwonka nibuza kugumisibwa obutamanya Yesu. Nambwenu abarikugumirwa boona, boona shi obushwere obwine eshuuka ezo abagyenyi n'eza mukama eka, obwine esihaani eya mukama eka n'ey'omugyenyi, obwine esihaani ey'omushaija n'omukazi, Oine amasaani agu obwana burikuriira buri kaana okwako, ekirikubateerana niki? Nimuba mwagwayo? Itwe tiitwe abaabaire baheereza eshabwe bakagita aha saani emwe ngu mukozeemu abantu bana? Okiba noyetwara okare yakoramu kashatu oketomboita oti omushaija akayandaaza. Hati obushwere obu bukaabaire nibuteerana abantu, nyowe ebirikuteerana kare nindeeba bikaabaire bitariho. Kwonka obu burikushusha oti niburungi, Yesu ku arikuba ataburimu, yaaba ataburimu, obushwere ehinduka ekahinduka akatare, ehinduka eky'okwefuuza omu mwanya gw'okushemererwa. Nyowe obushwere ningira ngu n'eiguru ry'omu nsi, nirita- eiguru nooritandikira aha omu nsi, oreeba Okushemererwa, oreeba life, oreeba obusingye nangwa imwe torikureeba abari omu buruuru there is no better place like home mbwenu shi ka nibakusinga aha kiti ehurizi bakikusinga okataaha omuka yaawe. nibakusinga hariyo abakikusinga otaaha omuka yaawe ogyenda nobusinge kandi owakusinga ku arikuba ataine yesu agyenda atandika gaihi naye agitandikire omu nsi nobu ara yakusinga so mbwenu baana bangye nimbendeza yesu ah, niwe arikwija kubombekyera ahabw'oku amaka againe yesu nigo gaine akatare N'abaishiki abatakashweirwe niinyenda kubashaba, omwojo ku araakushaba esimu iwe ogimuheereze, noogimumeeya enki gimuheereze. Gimuhe na hati omu bugyenyi nooja kureeba omwe naaba ndakupeerereza kureeba kureeba. Iwe ku araakureeba otafa yaakushaba esimu gimuhe. Kwonka ku araakuteerera yaakubuuza reka kumubuuza ebya CV, mpa CV yaawe ngireebe. CV noofa ki na CV? Mpeereza bizineesi kaada. Bizineesi kaada Nayo bizinesi kandi nayo kiri aho. Oine omwani ninga toine mwani. Omwishiki nabuuza ngu mwahingire omwani ninga timukahingire mwani. Ruga mwani. Omubuuzo otooragizire Yesu. Ahabw'okuba noobaasa kuba oine omwani, noobaasa kuba oine bizinesi kwonka otaine Yesu, obushwere oshange erigaiha n'omuzi. N'ahabw'ekyo. Imwe baana mwe, n'obu araba ataine mwana, ataine bizineesi, yaakugira ati, Niinye, ati, Nyine Yesu, oikiriza oshwerwe, ahabw'okuba obushwere obwine Yesu nibwo bwine akatare. Frank, Nkutwereire sente z'obugyenyi. Ente etaahire eyangye yaataahire omuka. Mbwenu ndekyera aho, tindikurengaho aho. Mukama abahereze obushwere burungi kandi nakugira omushana nagira omurimo nantagwine nangwa kwonka ku nandi aha hariho omurimo ogwanyetengyesa tinagwimukana nandi aha kushutama omu bugyenyi bwawe kwonka mbwenu nkirize nguzemu ahabwokuba nagwo nimukuru ahabwekanisa yaitu Mukama abahereze omugisha. Shana eki sipika atantuma. Ahabw'okuba abaahure baaza omu mushana aha. Mbwenu Bishopu, Bishopu, obu ori aha tobuurira nti naimwe mubuurire munyiheho. Nyowe ka mbe ndi Bishopu ka mpuumwire naimwe murekye ku naanye mumbuurire mpurire. Mbwenu twari ow'eishe-emwe ngu yaatubuurira engiri nungi? Mbwenu ekyareeta ekyo nandi aha sipiiki niimanya ngu ninza kugamba. Ekya kabiri niinye ndikwija kugaita abaana aba nabwo obwo Ruhanga yampitsyeyo gye niinye ndikwija kubuurira. Mbwenu naagira hoona ku ndaaha esipiiki naabuurira Naagaita ati, Okwo shi n'okucwa oruganda n'okwenda ngu tube naitwe twayekubirira obugyenyi bwaitu? So mbwenu ninshaba nabwo mutangyendaho mwena, murekye mbashabire, ku mwakuba nimwikiriza. Kandi mwemerire. Obundi n'ou akuba yaayasaasire omugongo ayegorora. N'otakasaasire nkamuhaire obwengye ayemerera ahabw'okuba omu maisho okwo naabaasa kubayo okushaasha twaguma tushutami. Tendereza Yesu, Yesu ori mwana gwa ndiga.

Kandi okuzaara niiwe akuragiire waaheza kuhanga Adamu na Haawa, ku waaherize kubabumba n'eibumba omu ngaro, waagira oti, Naabatamu omwitsyo, naabaha omugisha, mugyende muzaare, mukanye, harugwemu na Tomusiime na Iva, harugwemu naanye orikugambira aha, Arigimu na Daani na Chariti. Mbwenu omugisha ogwo nigwo turikushabira abaana aba. Omugisha ogwo guhikiirize eizooba ryabo ry'okugaitwa. Omugisha ogwo gubatandikise eka. Omugisha ogwo gubahereze okuzaara. Omugisha ogwo gubahangaaze omu nsi. Omugisha ogwo gubahereze amatungo. Omugisha ogwo gubahereze Gurinde abazaire baabo, bagumeho nabo bashemererwe nabo. Omugisha ogwo gubarindire rukundo, omugisha ogwo gubajune gutaribarugaho. Kandi omugisha gwa Ruhanga Obushoboorozi bwona, Tataitwe, Omwana, Omwoyo Orikwera gubarinde, guze omu bugyenyi omu, guze omu maka gaanyu mwena abaateeranira aha, gube omu ihanga ryaitu, gube omu maka. Ahu omwirima guri, gujwisyeho omushana. Aha irwango eri guteho rukundo, ahu okutaanamu kuri guteho okukwatanisa, kandi omugisha ogwo twena gutwebembere gutakaaturugaho okuruga hati okuhitsya ebiro byona. Amiina.